Ac'hant ar c'hoarierien-mañ an traoù ? Hirio e roan ur video deoc'h aze deus Praha, kêr-benn Tchekia, Prag ma karet, lec'h ma vez c'hoariet ar sizhun-mañ kampionad Europa yaouank. Setu, deus ar re a zo en tu-mañ da eizh bloaz betek ar re zo en tu-mañ da driwec'h bloaz. Petra petra ober an tud ? Ha perak n'em gavan eno neuze peogwir e heulian aze an deskardez hag a ra an tournamant a-feson setu-hi Ines Bernarnier a zo chom e Bro-Raon e klub Gwitreg emañ he hag he deus gouniet aze Pider Fartien war Pider evit ar poent. Bezañ zo nav fartier neuze a-hed ar c'hampionad ha neuze emañ n'eo ket n'eo ket graet ul labour evel-just ha emañ war an hent mat evit evit bezañ plaset mat en tournamant-mañ hag aes eo evelomp evit ar poent setu emañ en eil plas se zo ar renkad kavet goude pevar erondenn ha setu peter flac'h a zo gant pevar foenn mose. Setu. Deomp diouzhtu da sellet ouzh unan eus vartiennoù he deus c'hoariet aze en en Trederonden a enep d'un Italianez anvet Greta Vitti. Ha setu emañ hennezh gant ar re wenn. Hag e tigor gant e pevar, kemer a ra ar c'hreiz, e pemp. Marc'heg-setriñ, e partien Vienna vez graet eus un dra alies ma marc'heg kontrol mat ar garrez-ent-depemp difenn a ra e pevar hag benn ar fin e c'hall bezañ souploc'h evit marc'heg F3 dre ma c'haller gwechall an amzer c'hoari F5 diwezhatoc'h. Marc'heg F c'hwec'h, perzh enebourez, poellek, hag eskob C5. Ha setu Eskob C-Pevar n'eo ket an taol vez gwelet gant aliesañ ha F-Pevar c'hall bezañ gwelet aliesoc'h. donc ma sellerien mat an eskob aze ne ouie ket resis petra ober dija. Ha klaskit klaskit deus tennañ splet diouzh ar fed ma vije an eskob hag ar marc'heg homañ o c'hoari marc'heg dap E-Pevar. Ha perak an diaoul aze e ro ur marc'heg en un taol-mose ? A-benn ar fin ma vez adtapet ar marc'heg-mose pevar e vo c'hoariet depemp gant ar re-se. Goude ur wech kilet e D-trimose, D-dap E-pevar, Eskob-dap D-pevar e deu da benn ar re-se da ingal ar blegenn tamm mui pe mui. Setu an dra-se e oa bet prientet ganeomp evel-just, hag hennezh he deus c'hoariet un taol-trumm, Ronez H-pemp. Hon taol-fin hein, hag a-ro-dro Zlan, giz ma welit hein, ma tapfen e F-seiz gant ar rouanez e fellomp d'ar roue hag e tagan e pemp hein, ha chom a- chom a ra gourdrozet ar marc'heg. Marc'heg d'he c'hwec'h, dont a ra en-dro, difenn a ra F-seiz ha taka a ra an eskob. Hon taol gwellañ ha nemetañ a-benn ar fin evit chom er bartienn. Hag amañ, e-lec'h debriñ e pemp oc'h ober berr diouzhtu, pezh 'vije bet moaien d'ober hein. Met ar gudenn a zo ma ta ar rouanez da eseizh e rankfe eskemm he rouanezed ha hennezh a zo hi an dagourez eus ar re wellañ. Setu e kav gwell mirout ar rouanezed war an dablez evit gellet tagañ. Setu he deus kilet an eskob, eskob Betri. Hag eskob e-seizh deus perzh deus perzh ar re zu. marteze e c'haller soñjal c'hoari marc'heg-se c'hwec'h mod-se, evit difenn e pemp. met homañ zo fait un taol fin deus perzh ar re wenn. Deus hag-eñ e c'hallfer kavout an taol amañ evit kemer ar splet gant ar re wenn. Ma 'l eus kondor pemp eilenn da ehanañ ar video, pevar, tri. daou, unan, an taol a zo marc'heg B5. Ya, perak marc'heg B5? Hag an apal diheñchañ ar marc'heg amañ a oa e D-c'hwec'h hag a oa e tifenn F6. Vel just n'haller ket debriñ mod-se. A-hend-all e vefe lambda roue. Ha setu ma vez c'hoariet G-c'hwec'h da skouer, rouanez F3 hag ar rouanez F6 c'hoazh F5, ha rouanez D5. E Rodrozan, marc'heg da dec'houer bec'h, a lamme F-seiz adarre. Setu 'vije rediet arezioù c'hoant ur bennak 'giz rouanez E-Seiz, ha siwazh ne zifenn ket mui ar rouanez E-Seiz ha setu e tapfen mod-se bec'h d'ar roue, roue d'E-Aez, ha tapet an tour. Setu adalek ar penn kentañ ez eus dija toulloù trap-eñ e-giz ur bern degaradurioù e pevar e pemp. Setu, oa ket oa ket anavet gant enebourez met da'm soñj n'eus ket bet c'hoant kemer riskloù. Setu he deus c'hoari Escopé Seiz a zo un taol poellek. Setu adtapet ar pezh gwiriñ gant Inès. Kastel-Bin. En gomañ e klask Kastelli buan ar rezum evit tennañ splet aze diouzh ar fed ma vije Tal-ouzh-tal a ro anezhañ an tour hag ar roue. Hag an taol souezhus alies e vez gwelet marc'hegedou amañ just a-walc'h, evit gwareziñ e roue, ha c'hoari D-pevar war-lerc'h eskopetri ha kastell-hir sur-walc'h. Ha mod-se e klasker tagañ war-zu ar roue du. Met ganeomp-ni oa bet prientet, kar a-benn ar fin ar blegenn-mañ oa bet studiet en a-raok ganeomp, oa bet prientet an taol souezhus marc'hegevtri. Hag a laosk ar rezur c'hoari eskoper-c'hwec'h, tagañ rouanez. Rann ez ev-pevar ha tour eo eizh berr. Pe seblant ket dispar evit ar re wenn rak n'hallont ket kastelliñ dre m'emaint dindan berr. Petra he deus graet neuze ? Roueef unan, eh ya, rak e forzh. Rak ar roue a zo manket en arvar tamm ebet amañ. Ha marteze e c'heller soñjal e vo trapet un tour un tamm din. Met evit lâret e vezañ eo ur wech ma vo c'hoariet H pevar. e c'hallo an tour kemer perzh hag ar marc'heg a voe lec'hiet gwelloc'h etre eget na vefe bet e daou da ma soñj. Setu ur valanstruez aze dianav evit evit he evit he enebourez alies pa brienter parti enezvoudoù pouezus-se klask ya setu digoradurioù n'int ket re anavet. Rouanez e-seizh ? Rouanez e-seizh ya, n'eo ket n'eo ket fall hein, a c'hourdrouz Debriez-Etri, ha goude-se rouanez e daou hein, lakaomp e e rafe ur fazi ne ziwallfe ket ur c'hoari a rafe A pevar bennak ket, bremañ e teufe eskob-Setri, didab-Setri, rouanez e daou berr d'ar roue, hag aze e weler pelec'h mont dalc'h hein bremañ, e c'hallan ur c'hoari rouanez d'e-unan hein, hag e ran lamm d'ar roue. Setu se n'haller ket aotren evel-just. Setu he deus c'hoarienez H-pevar, pezh zo poellek ha mod-se e c'hallo achap gant e roueañ ma c'hoarvezfe kement-se. Tapet ar marc'heg gant Eskob. Peogwir eo ma vez ket tapet hein, e vo vo marc'heg depemp a vo 'barzh ar blegenn alies a se c'hall bezañ torrer. Setu e oa bet e oa bet tapet met me ur fazi eo dija eus perzh ar re-zu. Amañ he deus adtapet hennezh gant ur pezh-gwerin-D met gwell 'vefe bet dezhi adtapout gant ur pezh-gwerin-C. Mouse evit mont da atri gant he eskob. Aze ur furlukin a za da atri pe un eskob da atri evit stankañ ar marc'heg. Goude marc'heg serc'hwer da skouer met 'vije gallet c'hoari eskob atri. Ha diwezhatoc'h goude berc'hwer 'ba debriñ e dec'hwer. Hag amañ 'Meus on deut a-benn da derriñ estrukturenn ar rezioù a gell d'arrit. An daou-se zo eilet eget digenvez, da lâret eo n'eus gwerinal ebet tro-dro dezhe evit difenn eo. Ha se zo un dra fall war hirdermen. Setu. met adtapet he doa gant dezhe pezh zo n'eo ket an dra gwellañ met n'eo ket ur fazi bras kennebeut. Hag e-lec'h lakaat he vezioù da vont maez ar pezh he dije ranket ober an enebourez kredapl he deus roet mare e pevar boun hag aze e leusk Seiseiz. Ha Seiseiz a zo moaien da zebriñ evit lâret e birionez pe zo goude marc'heg ar c'hwec'h. Honnezh F-pevar, marc'heg C-pemp, hennezh a soñje dezhi e vije tapet he eskob. Ha pezh 'vije ket bet hor gwall afer met gwir eo. E talvoudus evit tagañ F-seiz-1 aze e welan war ar marc'heg e GPM ar rouanez hag an eskob e c'hallomp tagañ ar pezh-gwerin F-seiz e gwer amañ. Ha setu e kave dezhi e oa gwell diorren efezoù buan ha peogwir un da gourez hein. Un dra a-bouez en echedoù hein, gure an danvez an niver a bezhioù a zo un dra met alies e vez pouezusoc'h ha klask kaout pezhioù birvidik ha diorren ar buanañ posupl. Setu penaos diorren ma eskob etre. Eskopetri 'ta, ok mod-se eo prest an tour da zont. Ar gazeg redapl he dije ran- ranket just a-walc'h klask skarzhañ an eskob hañ ha pe o c'hoari un dra bennak giz marc'heg ar c'hwec'h, marc'heg sepemp, pe o c'hoari sepc'hwec'h ha depemp war-lerc'h 'vit stankañ an eskob. Siwazh n'en deus ket graet se, graet eus d'he c'hwec'h ha gwell a se 'vidon. Ha gomañs eus kalz a Kalz studiou kreñv-se evit ar re wenn. Neuze petra soñj deoc'h, petra a rafe c'hwi? Pemp, pevar, tri, daou, unan. Moaien zo c'hoari marc'heg get-pemp. Marc'heg get-pemp eo an taol gwellañ. Tagañ a ra F6, teir gwech, ha tagañ a ra ar marc'heg. Setu rediet he deus zebriñ. Debriñ a ran en-dro gant H hag aze e weler pal H-pevar hein, oa ket ken eus-se bountañ H betek penn met digoriñ ur golonenn H kentoc'h evit tagañ H-seiz. Ha penaos e c'hall treiñ fall an traoù evit ar re zu bremañ, savit, goude marc'heg-serc'her. E c'hallan c'hoari rouanez H-pevar evit klask debriñ H-seiz. Siwazh e teufe an eskob e F-pemp da zifenn hag amañ e vefe ket ken fall evit ar re zu. Neuze penaos ober amañ evit gounit ar splet? Ar gwellañ tra d'ober zo c'hoari gerc'hwer. An taol-kaer gerc'hwer ha digeriñ a ra ar golonenn H dre ret. Ur poent tarzhañ an yer, da lâret eo stanket eo ar pezh a gouezhin en F6, n'hall ket debriñ abalamour d'an eskob. Neuze debret 'vefe mod-se gant H. Ha bremañ c'hallan c'hoari rouanez H-daou. Deuet on a-benn da eilañ an tour hag ar rouanez, ha penaos c'hall ober ar re zu? 'vit chom hep bezañ lammet ma n'eus ket tu. Setu aze dont a rae Ronez a-chaez hag e vo drouk-kenañ. Setu se 'vije bet an dra gwellañ d'ober. Met hennezh he deus c'hoariet an dra en un doare poellek. Tour e-unan a zo poellek-kenañ a laka dirañ aze he zour a-dal da rouanez. Hag aze kredapl oa he poent bras klask eskemm ar rouanezed a-hend-all e vo taget vo taget ar re zu an tammig re goude rouanez he c'hwec'h. Aze, ma vez kemmet ar rouanezed e teuer tostoc'h da ingal an traoù normal. Setu goude marc'heg Gepemp. Marc'heg dap Gepemp, rouanez dap he c'hwreur Ge he c'hwreur, H Gepemp, F Gepemp hag un dra bennak 'vel tour H Pemp. 'Vije bet peadra da dagañ c'hoazh hein. Gant ar re wenn ha gwelet a raer manket diorren-mat pejoù ar re zu en deus debriñ giz-se hag e chom spletus evit ar wenn ne vije ket bet achu an giz ma o vont da achuiñ 'benn un nebeud taolioù. Setu he deus c'hoariet an enebourez e plas rannyezh-vreur marc'heg Deseiz. Inès a faot dezhi implijout ur stankadenn-se. Setu gant eskob eskob D-Pevar. Hag amañ ne ouie ket marse e oa ankeniet ha yennabourez hag he deus c'hoariet re vuan. C'hoariet he deus C-Pemp. hag a zo o melfazi. Hag aze he doa c'hoari d'an taol, he doa lakaet an enebourez da zilezel ar bartienn war an tamm, ma karez, diouzhtu. neuze, petra int taol-se ? Pemp, pevar, tri. daou. Unan, gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet, e-giz-Inès, an taktik tour da e-pevar e ya gallout a ran debriñ ar marc'heg gozh da berak, ba rak ma vez adtapet gant ar rouanez ne zebran ket ar rouanez d'an had, adtapet 'vefe hag em efe kollet danvez. Met diheñch em eus ar rouanez diouzh difenn F6. Setu tapet e F6 gant bec'h d'ar roue, rediet ar roue da vont da H6. Ha bremañ sur a-walc'h e welit bremañ ? Gallout a ran debriñ e-seizh gant an eskob pe gant ar rouanez ivez hag ober lamm d'ar roue. Setu ur bartienn verr oa ha deus perzh deus perzh Inès, flastret an enebourez ganti ha diskouez a ra pegen pegen dañjerus e c'hall bezañ seurt digoradurioù souezhus ha pegen barrek he c'hi war an taktik. Setu hetiñ a reomp Ar pep gwellañ dezhi aze evit fin ar c'hampionad. Marteze e vo ur video all diwar he fenn. Ha ma faot deoc'h heuliañ he zroioù-kaer hag he fartiennoù e lakin ul link amañ dindan ma c'hallit klikañ ha heuliañ an traoù pep ar partiennoù vez bemdez de dereur, dereur goude mern. Setu mizañs deus plijet deoc'h. Ken ar c'hent-tro!